चल चल चल जाए कह तो साँझे में लगले बकरी आखन तक बकरी के दोहल में गेलिए चल जा हम्म? कह तो बचना पे हटे उठौना बाली जब बैठ आ तू रोज में जाए चीज करे मन खराब है तो फिर उठौना बाली के कौन जवाब देबे के कहता हूँ? तोरा से उपतैन अछि दू पैसा आमदनी यऽ हूँ? दूधो खाइ छी दहियो खाइ छी सब चीज खाइ छी हूँ? आ तब बेचियो लै छी दू चारि टाका हूँ? आ सब चीज कऽ कऽ आ तू चलि जाइ छह रोडमे मोन खराब भऽ जेतौ आ ओ अहाँके डॉक्टर औतै सुइया देतो सुइया म, दबाइ सब ल- लऽ कऽ तोरा जे छै से ठीक करतो ताबे एना उठौना बाली दोसरो उठौना लऽ लेतै दोसर गोरेसँ कह हमर आमदनी तऽ खतम भऽ गेल हमर आमदनी रहतै तोरा समझा बुझा कऽ कहै छियौ सब चीज विचार कऽ कऽ जे तू ठहरमे खाली रह हमरा जे छै जे तू जा एना या एना कतै तऽ भगै जा चलि जाइ छै ओना या या एतै या या या एतै घिचै छौ

तुरा तुरा अब ना ने खोर रो धर ध्यान ओना अब भाजिया आ कोनो अथी ने करी ना हटा काट दे कह जे तोरा न होबै न हम लैफ वा साबुन गमकौआ सैंडलेट वाला रही दोनों हैं तोरा स्नान करा देबो चिकन के माइज देबो धो देबो आ तब गमकौआ तेल और लगा देबो जे गम गम करबही खूब गम कब ही चिकन का हैं? अच्छा था बड़ बढ़िया ऐसे से तो साथिए देबो अच्छा आब हमरा देखो जे बहाना जगहदारी हम बहुत लोगों में छी से तो हमरा देखो पड़ते अच्छा हम आब हमरा कनी से लहना तगा गाड़ी वाला देखो दे हमरा कनी चश्मा पर से हम अक्षर देखै छी आ से देख कऽ बड बड लगानी छै बड लगानी छै हाँ, देखी हैं कह कते रुपया लगानी लगल छै कह देखी वाह, बहुत रुपया बुड़ गेलै बहुत रुपया बुड़ गेलै

जे लाखक लाख रुपैआ जे छै ने हँ से एम्हर लगानी लेबै हँ आ हे लय के रहतौ तऽ तऽ औ तऽ कते पैर दाढ़ी पकड़तौ कते कोशिश करतौ जे हमरा बेटी बियाह अछि हमरा कनि कोनो एहन काम मर्दन छी बेटा बियाह यऽ बेटा बियाह यऽ आ लेल कऽ बौआ

जे कते रुपैया के कारोबार क क जे लगानी क क सबके दुख सुख में काम आ एलै सबके दुख सुख में दै छियै पाइ हाँ। आ बखत पर नहि दै छियै नहीं दै छै कह कते भारी लोग गद्दारी काट के छै हाँ। आ बेईमानी के दुनिया चलि एलै ने बौआ हौ हाँ, काल्हि लइयो छियै। लेतो हाँ लइयो लेतो हाँ। आ ओकरा जे कहै ले जेबह तगड़ा करी जेबह तऽ हेते मोटा लाठी लऽ कऽ दौड़तऽ बौआ ई पूछे छ आब लहना तगादारी करे के जमाना नहीं रहले रहले। हाँ अब बड़ डुप्लीकेट लोग भ गेले हाँ। संसार में बड़ डुप्लीकेट आदमी भ गेले अब लहना करे वाला नहीं रहले आदमी अब की करबे तो यो बखत पावे छै लोग त दऽ दऽ दै दै छै छै। कनी हाँ हाँ दऽ दै दुख छल में आबै छै तऽ दऽ देलहुँ दया आबि जाइए दादा आबि जाइए की करबै प्यार दार जे पकड़ा लगे हाँ हाँ हाँ हाँ, तब तऽ दऽ दै छियै कनी मनी हँ। जे बेटी बियाह छियै हैं, जग भेले तो ओमे केना ने की सहमत दिए तो ते दुआरे दऽ देल आ दऽ दै छियै तऽ ओकरा दऽ देना चाही ना टाइम पर आ से नहि देत लोग लोग बेईमानिए के बुद्धि में लागल रहत अच्छा, बुझलियै? अच्छा छै। हाँ हाँ वएह भऽ गेलै वएह दुनिया व्यवहार खराब भऽ गेलै आ तखन सब जे रुपैये लिखल जे ओ पूरा हम तऽ देखलू पूरा हाँ कोठा हाँ भरले सबके रुपैये। तखन रुपैये रुपैये जे देखल हाँ। सबके रुपैये रुपैये छै से तऽ छै देख हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ आब की करबै बेमानी करियौ सबके रुपैआ लोक चाहै छै हम बेमानी करी एकोटा ओ ब- अथी दैवला भाँज नहि छै बुझलह तऽ आब चलऽ आब की करबै हमरा तऽ कामके देखऽ पड़ै छै अच्छा आब तऽ कामके नहि देखबै तऽ केना हेतै बियाह शादी दुन- दुनियादारी तऽ सबके जॉब करबैए आ हमरो करबऽ पड़ैए बुझलह ने तऽ चलऽ वएह दुआरे से दै छियै चल चल चल आब दुहैयोके टाइम भेल जाइ छौ चल